Kia ora anō tātou. I roto i tēnei whitiata kua tahuri te titiro ki te app nei, ki te Math Slide 100. Kia maha ora tātou e toru e whā pea ngā apps a te hunga nei. Ko tēnei nā, ko te Math Slide 100. Kua hangā ia hoki e rātou te Math Slide 1000 me wetihi atu apps hoki. Mā reira rā, ki nā. Anei rā, e 10 rawa ngā kēmu i roto i tēnei app nei. Nā, kāore i te kitea i konei ko wēhea, he aha te kēmu tahi, he aha te kēmu rua. Engari ka pāwhiritia te how to play, Nga, ka puta mai kei raro nei nga game tahi, ko nga nama ki te tekau, game rua ko te aha, game toru ko te aha, ka hoki. A, takaro pea tatau i te nama wha, ne? Ka, ko te nama ono. Game ono. Aha, na i konei, e kitea ana e wha nga a, pouaka e mea ana jo-in, join, a, ara, Ki te tākaro i te kīngo kotahi, tokowhā rawa ngā tāngata e wātea ana ki te tākaro i te wā kotahi. Ā, nā reira e kite ana tātou, ā, he pai tēnei, ā, hei tākarohanga, hei akoranga hoki mā ngā tamariki, ā, tokowhā. Hoi anō e, e taea ana i te kotahi noa iho, te, te, tā, te tauira kotahi me, me tana kotahi, ā, mō nāianei ka tākaro māua Ko tētehi, arā, tō korua ngā tāngata e, ngā players, ngā kaitāoro e rite ana, start game, hono. Ka pai. Nā, e konei, ka kitea kei a ia wētehi nama, kei ahau wētehi nama, kei waenganui ko te pātai, 10, Tekau, tahi tahi. Na, ko, ko te whakautu nei, ko te rua tekau mā rua, nā reira ka, ka pā taku, taku mati ki te rua tekau mā rua, ka kumea atu ki roto. Kua riro i ahau te wikitōria. Na, ko tēnei na, ko te tekau me te rima, ka whiua atu e au te tekau mā rima, ka riro i ahau te wikitōria. Nā, kei konei ko te whakautu ko te iwa tekau ka waiho mā taku hoa nei e whiu atu tāna whakautu kua riro i a ia. Nā, tēnei, he hokinga tēnei ki te pātai tuatahi, kōti kē i ahau te whiua i taku 22 ki waenganui, nō reira tēnei pātai, e kore e taea e ahau te whakautu. Nā reira ka waiho mā taku hoa. Ā, arā. Nā reira, rua ki a ia, e rua ki ahau, rua tekau mā tahi, haere ake, haere ake. Nā, ā, kia pā wawe ai ā, te otinga o tēnei kēmu nei, nā, ka karawhiu ahau i ngā whakautu katoa ki roto, e tama taku pōturi rā hoki. Ha, ko tiki i ahau tēnei, nā, nei, e hoa, mahau e whakautu. Tore rā rā rima.

Ah, ooh, kei te haramai taku hoa. Ah, ra, kua riro i ahau tērā ra. Ah, he ara au ki te, ai. Oh, kua riro i taku hoa te wikitoria. Oh, kore take. Na, ka riro i ai te wikitoria, na, ka kowhiri hia tētehi kemu kērā nei, Nā, tākaro anō rānei hoki ki te menu rānei. Nā reira rā, e kitea ana i konei te, ā, te pai me te kaha o tēnei kēmu ki te tautoko i te, i ngā, i tēnei mate ako o aua tatau tamariki mokopuna, haere ake nei, tatū rawa iho ki a tātau e, e anga wareware haere nei. Nā reira, Mathslide 100. Ā, mō games ka kita i hoi konei, wetihi atu, ā, koinei tā tātou i rāwekeweke nei tēnei ā, whitiata nei nā, arā, kotahi mano te tāpiri me te tango, ā, te whakarea me te whakawehe, nā reira rā, Mathslide. Kia ora tātou katoa.